na our language so na there we dey talk am countryman countrywoman i dey thank una plenty una continue for subscribe so today we get three information for give una una know say na election fever for cameroon so we take our time talk about wetin dey take place for cameroon today we talk about isa chiroma and paul biya we go talk about bello buba magari

Inside Chiroma, it e vex. Una know say Naina, it e put pressure. It e become it, eh, inside Chiroma, it very very popular now. People ready anytime we organize meeting, people ready go there. Una ask me why it popular. I don't feel no bad. Now it popular now, so plenty people ready support it. So Icha Chiroma for one of the meeting, he talks say, "Me poor bia and people them, they not think say it fear them. He warn poor bia. He say, "But go zone, go zone no man." He tell Pobia say go see Zoe. Say I no fear. I no fear you and your people them. If election goes na grung grung grung grung, so I go contest them vigorously. Hey, I don't talk grammar. You will see me for university for Boya. He say go contest them strong, strong. He go say na lie. You know win election, they just announce and announce them. I know green. Now so he talk say go fight victory to the end. And then inside Chiroma again, eh, eh, eh, eh, the matter strong, eh, countryman, countryman. I'm saying the matter they go now before, before, before. What is inside Chiroma talk? He talk say una own and he talk say una go catch he go lock am this and that for sika say he be he be thief money for Kameko, he be do this and that, this and that. Una the joke. He say all una be joke. Make una know say I no the fear. I no dey fear una because una no get no proof against me or una no go ever get any proof against me. Isa Chiroma say no thief him money for Kameko, uh, Kame for Kame because be na Kame for you go Kameko. That way that crash for Kame be happen. Maybe na Minister of Transport. He say no thief no money. So any man wey dey talk say thief money, wey dey for government, wey dey dey plan say they go arrest him, they go use that one for arrest him. Me dey know say no dey fear them. Ame Paul Biano say no dey fear ye.

Udi see and then udi come now for here, can give una the tori, how we we hear am. See where our eye see am, and where our eye, our ear e hear. Na him we dey bring am for una o. If our eye no see am, our koro koro eye so no see am, or our ear no hear am, ah, we no go bring am for una. So na so the matter dey, the pressure dey go on, the pressure dey continue, the pressure dey continue. But the matter na say una don see Paul Biya for campaign, una don see him. If you go use Switzerland, He dey make campaign like people dey make campaign for him. Man wan be president for country, but no be na he dey make campaign for say make people dey vote him. He just shiro he say make different people dey make campaign. That means say na election. Oh, na una fit conclude am now for no whether na election dey wan take place for Cameroon or na election because the election the way wey e dey now, e no fit hold for all the country. Na the truth of the matter that any man wey like true must talk. na part of cameroon go get that election so na so the thing dey that one i dey see the newspaper dey talk say eh, election for for njan for this place the one the one they do am for military barrack though they, they fit do election clear clear clear so because the matter strong it's strong pass castle the reality of the matter is they different from this talk wey people dey talk for tv talk for radio go make communicate make small noise make bro bro bro bro e dey very very different absolutely different na so the matter dey countryman control ma so we dey find pobia we never see we dey eh inside choroma too he say he don vex i hope say na true true thing na true true vex or no na just empty talk wey dey talk because when the time go run reach na begin talk say dey so no i no be talk so na begin for understand say understand say na so the matter e dey. Countryman, countrywoman, uh, Akere Muna, he start the campaign, he go France, he go America, he go all place. na unive party dey give ticket dey say can use our party for big candidate for presidential election una know say akeremu na no get party so e don use am now e don go make campaign go campaign e don go they don meet up with maurice kamto meet up meet up dey talk with different different leader dem uh, we think say they so maurice kamto go talk say i support akeremu na how akeremu na be support me for 2018 presidential election if leave candidacy and they can support me now i will support na him maurice come to say he support you no man as i talk for una so militant dem for a party crm party or msc una one time they dey vex they don chakara maurice come to don chakara a party people dem dey wey dey support na bello buba for a party one day dey wey dey support na isa chiroma for a party plenty dey support na isa chiroma few dey support na bello buba and the other one dey say okay they no go vote them na so the thing dey so vex don enter for the matter the matter na serious vexing matter now countryman countryman na akeremu na na he talk say wetin say go vodi na bello buba my garri they don see you bello buba wey don begin hold that that uh, apron put am for him for him for him neck vote vote bello buba vote bello buba now kunvondo wey na he gi- be president for party univer he talk say wetin say no dey d'accord with akeremu na

dey talk say e no dey dako dem no dey support bello mobile dem be support na akeremuna for election akeremuna no get right for comot na he wan go begin talk say he support na na bello mobile he no support use him party eske akele don use their party akele go na he as a candidate for support ibelo mobile na dem dey know the calculation the way they dey do am for palaba election man no know man no know i dey talk na the way my eye e see am and wey my ear e hear na so the thing dey Ekona man, Ngi man, Bakuri man, Bamenda man, proudly anglophone, na me I dey chakara my pidgin for here so una hear am na so the thing dey we dey follow na information the way we get am for first hand. Another one, Bello Buba Magari, e dey see am now no, say for Cameroon you fit make campaign for all place but when you dey go for that side for Poor BI province or Poor BI region e dey turn na different thing.

na the kind of craze that way people dey to one dey go take ten ten thousand five five thousand for begin support am wey some cameroonian dey no get right for go for some part but so one dey get right for go for all place for cameroon bello buba now wey don be for that government na the thing dey the thing dey sweet me na say na dem bello buba dem na dem make am the system be the way the system dey because na him be the first prime minister that way ayijo give power njaw for paul biya so ayijo say come take am i don tire paul biya take that power njaw He appoint Bello Buba Maigari prime minister, first prime minister. So Bello Buba, he too dey accountable for all the wuru-wuru wey dey happen for the country. Neither I don't go for uh, eh, Ebolova for go make a meeting for the the play where we go make meeting for Ebolova. No be now about them, about them. Now kaki, mere kaki them. They can't move it for the send for different direction. That kind of thing of it happen so even a CPDM. e no fit happen so if na cpdm you no go see some police get courage to take take am give me but how when na different people wey no concern na pay organisateur no you dey take am any play wey you no can you no dey for here no be your thing we wan take you go far away you no suppose for be for here go far away we no wan that thing for here no talk am for here for here na poor and abeya na poor abeya na poor abeya na cameroon that for we discrepancy discrimination

they dey respect the rule of equita e, equitability na they talk am for balance na so no yes wey dey fit do that kind of thing only for cameroon with cpdm government eh una no no i no fit ever come for a sunday i can tell una say una support cpdm government never never never any man fit support anything except cpdm government 43 years for power

una subscribe una subscribe una subscribe una watch am una share am una send am for different different places na una brother this call me senator the darkest man on earth na me amuma kabuna say no i be the darkest man for the ground no man no dark reach me i black i no even dark na dark i black yes salute all una again una subscribe una share am american people dem una share am plenty uh, english people for england for britain una share am plenty for belgium una share am plenty for south africa una share am plenty any place wey diaspora dey plenty una share am me all my year me all my see am na for here wey dey take place na una platform this i don go me.